Mae'n flwyddyn fawr i olffwyr. Be sy'n digwydd ta? Achos mae'r Cwpan Ryder yn dod i Gymru! Yeah! A mae Tiger Woods yn ôl. Ydy, wel ie, mae 'di cyhoeddi dros yma bod e'n ôl yn yn chwarae'r Masters ym mis Ebrill, felly yn amlwg mae fe wedi bod yn ymarfer a wedyn mae'n debygol fydd e yn y Cwpan Ryder. Ie. Ma' wnna'n grêt i'r Banc y Bwriad yndi? O, ffantastic. Ac i Gymru a... Wel, ddim yn... Ydy, ond twa, mae ma tîm Ewrop yn mynd i fod yn ffantastic ta beth, a wedyn mm. dim ots os ydy'r Tiger yna yn y beidio, ond um, mae'n ma, ma mynd i fod yn grêt, fi'n rili'n really edrych ymlaen. Mae'r gyfres yn dechrau y cyn, uh, cyntaf ddeg o aws, a wedyn mm. mae'n mynd am wyth wythnos, a wedyn syth drwodd at yr um, cwpan raid, a wedyn fydd yna fel rhaglenni uchafbwyntiau uh, gyda'r nos.
Oes 'na unrhyw dalent Cymreig yn y Bencampwriaeth o gwbl? Wel, yn anffodus, na. Ti'n chwarae ar y Cwpan Cymreig? Wel, t'mod, na.
Na, fyswn nhw ddim eisiau fi chwarae nôl. Um, na, wel, t'mod, mae pobl fel Bradley Dredge, mae wedi cael tymor sal, really. Yeah. Mae yna fwy newydd ifanc o'r enw Rhys Davies sydd yn anhygol. Mae fe right. yn mynd i fod yn, yn ffantastig. Ond bod yn rhy ifanc di brofiad i chwarae yn y Cwpan Ryder.

Ie, o drycha ar y llun yna. O, fes i gallu ffeindio llun gwell. Ond na'r peth reit, dyma hyn yn so... O, sa'n gwybod os mae'n... O, dim os os mae'n gwylio. Achos, dyw e ddim yn dda iawn yn cael lun wedi tynnu. O! Felly, da ni'n gorfod cael rhyw fath o ymarfer. Ond, mae dyn ni fel wefan sydd yn mynd da'r briodas, a oedd rhaid ni gael llun ohono ni'n dau. Ie. A wedyn oedden ni'n mynd trwy lluniau ni gyd, ond doedd 'na ddim llun da o ni'n dau gyda'n gilydd. Na? Achos ma' Huw wastad, un o heina, t'mo' pan ti'n cael llun, mae wastad yn gwneud gwyneb gwirion, t'mo'? Ma'r boi'n yn gwenu tu ôl, ta be? Mae e'n gwbod sut i wenu ni. Ie, fyse fe'n gallu dod yn y llunie.
Ie. Ond wedyn, wedyn odd raid ni dynnu llun jyst yn arbennig ar gyfer y wefan. A ti, ond ti 'di trefnu pob dim ta? Ie, bob dim yn barod.
Ffrog? Ie. Ie?
Ie, sai'n gweud dim am y ffrog. Wel, ni 'di ffindo llun Wel, cyfrinachol, wnaethon ni, wnaethon ni ffindo gwe- gwell bod chi ddim. Wel, dyna, d- wnaethon ni ffindo hwn o'r siop. O, o, ie!
Ie, Dyna'r mae- un?
Mae fe union fel na. Mae hwnna edrych... Wel, drych ar hwnna. Ar gycen! O, na. Ydy, mae'n edrych fel Charlene o Neighbours. Fi ddim yn siŵr. Na, ar gwallt. Neu gwallt fi yw hwnna. Gwallt pwy yw hwnna? Dim, Dim dy ben di ond ti fel hyn. Ie, na. Tipyn bach.
Sori Adran Graffeg, ond yy... Na, na, dyw'r ffrog ddim byd tebyg i hwnna. Na? Na.
Oce, ond yym, wrth gwrs nawr, ti 'di gadel un o'r pump, dwyt? Do. Felly, yym, ni'n mynd i edrych ar dy best bits di yn y man, ond yy... Iawn, o na, dyma ni'n mynd.
Ti'n gallu ti'n gallu cofio'r rhai? O, t'bo' be', fi 'di neud gymaint... Dwi 'di gneud e 'da ti. ...dros y blynyddoedd. Ugen eiliad. Reit, yy... Cyn. ...uchafbwyntie, ffantastic. Yy nesh i weithio ar raglen am fel dros bum mlynedd. Hmm. Yy gesh i gwrdd â loads o selebs. Helo.
Fel fel rhei ti'n gwrdd â Philip. So Ioan Gruffydd, Matthew Rees. Matthew Rees. Mynd i El Ay. David Davies. Mynd i Ganada, David Davies. Oce.

Ond t'mo'... Co-steering.
Co-steering, ma' gymaint o bethe fyn 'na. Ti ar DVD Gavin and Stacey 'fyd yndwyt? O, hwnna 'di'r uchafbwynt. Ail gyfres. Ie, ail gyfres DVD Gavin and Stacey. O'dd hwnna'n ddiwrnod anhygoel i fi... Ie. ...yn ca'l mynd ar y set a ca'l cwrdd â'r cast i gyd a... Na, o'dd e'n o'dd e'n dda. Fi 'di ca- on', fel fi'n gweud, fi 'di ca'l neud gymaint o bethe gwych... Hmm. ...a dwi mor ddiolchgar am y cyfle a ma' 'di bod yn grêt. Twa'n diolch i'r criw, Bren? Diolch i'r criw, ie! Yeah, diolch, diolch yn fawr. Na, mae pa... fi wedi gwneud ffrindiau am byth fan hyn. Twa'n diolch i Gawri yn go iawn. Yes, da fi neb yn gweithio yn fy mhlith dim mwy. Mae nhw'n ddiolch.
Helo, helo pawb.
Felly, gawn ni weld mwy o Llinos Lee yn y cwis Miss Custard Leol. Ie, cwis! Oce, am y tro, diolch yn fawr iawn, Llinos Lee!